Senyika yeZimbabwe tiri kumbodawo kunzwa kuti tenda yapiwa vaChigumbu mubato wechigaro kwete kungoti chivhayo chivhayo chivhayo andione andione zvine andione zvine kuri kupakura kwakanaka mubato wechigaro Muchaona kuti tinoita dambudziko muno mubato wechigaro munyika yedu yezimbabwe. Makadii mhuri yezimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pagips legas patinokuunzirai manews update ezvinoitika munyika yedu yezimbabwe update yandauya nayo muzuva ranhasi ndiye huori huri kuitika mupaliyamendi kana uri munyowani pachanel ino tinokukurudzira kusubscribe wotena notification bell kutira patichauploda usapotswa nezvatinenge tauploda Mhuri yeZimbabwe ngatinzwei vaChigumbu vachitaura. Wotaurawo zvaunofunga mucomment section kana uchinge wapedza kuona video iri. Senyika yeZimbabwe tiri kumbodawo kunzwa kuti tender yapiwa vaChigumbu mubato wechigaro kwete kungoti chivhayo chivhayo chivhayo. Handione handione zvine handione zvine kuri kupakura kwakanaka mubato wechigaro. Muchaona kuti tinoita dambudziko muno mubato wechigaro munyika yedu yezimbabwe apa pakakosha mubato wechigaro e, because dambudziko iri zvariri kuita manje mubato wechigaro riri kusiya e, e, tingati mutakunanzva wenyika kana kuti e, randingati zinga rehuchi hwenyika huchidyiwa nevashoma shoma mukati menyika mubato wechigaro inyaya yekuti Vaye vanopakura vaye mubato wechigaro pakanyanya vanhu vanoita chizivano so kana ndiine ndiri papoto mubato wechigaro ndiye ndakungotadza kuti ah ndinozivana nahonorable gumbo ndobva ndapakura ndichiisa vagumbo pakanaka nekuti vagumbo ndevekubato randinotsigira ini So muchaona kuti munyika medu muno muchikanyatsotarisa zvakanaka hurongwa hwose hwaitwa bato yechigaro munogona kutoona kuti vanhu vekudivi rimwe chete vawana matenda ma, ma, ma aya bato yechigaro saka nyaya iyi yakatinakira bato yechigaro kuti upfumi hwenyika tichaudyawo even isusu vekuno tiri kuudawo tiudye but haudyike nekuti vakagara papoto vakagara papoto bato yechigaro nekuti vakagara mapoto mubato wechigaro eh, vanhu vanhu mubato wechigaro saka tikuti tikamboisawo michina michina haizotarise manje kuti iwe uri webato iri kana ndi webato iri kana kuti iwe uri mudzimai kana ndiri murume muchina inozongopakura zvakaenderana inopakura zvejekerere Haina tsvete tsvete pakupakura. Nguva shuwa mabasa aya anopihwa vanhu. Eh vamapihwa. Asi vanhu ava vazogone kuita zvinofanirwa zvichiita sei zvichiitwa mubati wechigaro. Mamwe mabasa aya paanoitwa zvinotochamisa kuti saka ndo basa rakachajwa 88 million here rapera basa riya riya. Saka unogona kutoshamisika kuti ah Pakapinda mari here apa kwati mari anoera sei haina kupinda. So dzimwe nguva unotoona kuti basa raitwa iri harina kana watingati hunyanzvi mukati asi mari yakaita sei mari yakabhadharwa. Dzimwe nguva zvekare mubato wechigaro basa rinofanira kutora mazuva mairi rinotora gore kuti ringe richipera nekuti munhu apihwa tender Anotamba nevakuru saka anopedza basa nguva yaaita sei nguva yaada. Saka ndozviri kuitika mukati menyika yedu mubato chigaro kuti tine hukopokopo huri kuitika hwekuti ukaona vanhu vachidhiraivha mota dzinotyisa mubato wechigaro matenda iyayaya vanongodya vega mubato wechigaro. Saka ndiri kufunga kuti pfungwa iyi yakatinakira sedare reparamende isu tiri veoversight kaisu mubato wechigaro toona kuti ah zvinhu zvaitwa zvakanaka hapana munhu ari pakati so that hupfumi hwenyika mubato wechigaro even vana vari kuzasi uku vaye vasati vakura vanokwanisawo kuhunanavira vanokwanisawo kuhudya isu takutochembera mubato wechigaro asi anambowana tenda ini kana simba rekuti unoaplya handisisina mubato wechigaro e, dambudziko ratinaro iri mubato wechigaro ndo rine vechidiki vakawanda vari munyika ino mubato wechigaro havachatombotambise nguva vachinoaplya vanoziva kuti kuaplya kutambisa nguva nekuti basa rakatopiwa kare Saka ndiri kufunga kuti pfungwa iyi ngatiitaurei tose, vekurutivi rwuno nevekurutivi urwo, kuti nyika yedu iite sei, ibudirire. Ndiri kufarira dingindira ratinofamba nayo kuti leaving no one and no place behind. Saka hatifanire kusiya vanosapota zanu PF vasingasapote zanu PF. Ndatenda mbato yechigaro.